Wel mae'n dymor ffrwythe yr haf a mae gyda fi mefus yn yr ardd, a mae gyda fi mafon, mae gyda ni yr er cwrens dion, cwrens coch, mae amrywiaeth o ffrwythe a nawr maen nhw'n ei tymor a felly mae'n mae'n neis i wneud rhywbeth gyda nhw, falle ni'n gallu cadw ar gyfer yr hydref. Felly jam sydd gyda fi nawr ma, jam mefus sydd yn ffantastig a fi moyn dangos chi shwt ti'n gallu wneud jyst Jyst tamed o jam, jyst falle un potyn drwy prynu un punnet ohonyn nhw o'r siop, dod gartre a neud jam fach syml. So ma' hwn gyda fi fan hyn ar fin dod i ben oherwydd mae'n cymryd rhyw bymtheg munud wedyn ni i neud y jam a dyna i gyd a mae mor syml. Na gyd ti eisiau arnoch chi yw, fel wedys i, y un pacyn o yr mefus. A beth dwi wedi neud, fi'n troi rhai o nhw'n fân, fi wedi tynnu'r canol mas ohonyn nhw, neu'r, neu'r dan gwyrdd, mae gyda fi gwelltyn fan hyn, jyst un uh, cyffredin, un metel yw hwn, a na gyd i'w wneud yw gwasgu fe trwy'r pen fyna, a mae e'n tynnu yr pishin gwyrdd i ffwrdd, a chi'n gallu mynd trwy'r cyfan fel hyn, os yw'ch amrywiaeth ohonyn nhw neu llawer ohonyn nhw gyda chi yn yr ardd gyda llaw, gydwch chi'n neud hyn a'i rhewi nhw, rhewi nhw'n unigol, maen nhw'n gret ar gyfer neud jam rhywbryd arall neu chymod i wneud unrhyw ddish chi gyda chi. Wedyn jyst i dorri nhw, a wedyn wrth gwrs mae lan i chi pwy mor fras neu pwy mor uh, esmwyth i chi moyn eich jam. I fi lico fe yn weddw esmwyth. Dwi'm yn lico darnau mowr o ffrwythau, felly beth dwi'n neud yw i dorri nhw yn weddol bach. Dwi'n mynd newid y pan pan drosto nawr ten, a jyst i ddangos i chi, um, byddai hwnna arno i arbed y sŵn. Um, jam pan yw hwn, mae e jyst yn uh, un bach twt yw hwn, wneud unrhyw sosban y tro, ond defnyddiwch un sydd ddigon, ddigon mawr, oherwydd mae'r ma ma jam a'r siwgr yn gallu codi niwn yno fe wrth bod e'n berwi. Wedyn mewn â'r ffrwythau, a fi'n gwybod bod rhyw 300 gram o ffrwythau fyna gyda fi. Fi'n mynd i ddod i dropyn o ddŵr, dim llawer, just y beryn, yn y gwylod i arbed yr cyfan i um, sticio i'r gwylod, a just rhoi troiad, ddechrau fe, dod i fwy o wres o dano, a wedyn i bob 300 gram o ffrwythau, Mae eisiau 300 gram o siwgr, unrhyw siwgr, yy siwgr gwin dw i'n defnyddio fan hyn, ond bydden i ddim yn mynd â mi'n rhyd fel custard, jyst defnyddio un arferol a rhoi troiad bach iddo fe. Nawr, mae'r cyfan yn weddol sych mewn fan'na, sa i'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld, ti'n gallu gweld hwnna? Yn itha sych, yr siwgr a'r mefus jyst yn dechrau twymmo a ni jyst yn rhoi troiad bach iddo fe fel 'na tan bod y siwgr yn dechrau toddi. Liwn a tuna wedyn, shwd na medri dechrau toddi, ni moyn sudd un lemwn. Felly gan bod hwnna ddim cweit wedi toddi, fi'n mynd i ddod sudd, oops, sudd mewn, mae'n haws defnyddio just llaw falle weithiau, na ni, mewn yn fanna, just y sudd. Mae hwn yn rhoi tymed bach fwy o flas, a mae hefyd fi'n credu yn helpu fe i seto yn y, pan, yn y pen draw. Nawr un peth ambwyty mefus a mafon a lot o'r ffrwythe sydd eitha um, meddal na yw bod ddim llawer o pectin yn nhw. Ond i clywed hwnna yn dechrau toddi. So nawr ni ychwanegu y sydd lemwn. Fel yna. A wedyn gellwn y gwres o dano. Mae'r cyfan yn dechrau mynd nawr tipyn yn fwy gwlyb. Wedyn i'r gwres lan 'to, a ni moyn i ferwi hwnna yn gyflym, rolling boil maen nhw'n ei alw fe. Yn y pen draw, fel wedes di, does dim lot o pectin yn y ffrwythau meddal yma, ac felly ni'n gorfod ychwanegu hwnna er mwyn cael e i seto yn y pen draw. Heb law ni, mae e jyst yn, yn, yn eitha glib yn y pot, a dyw e ddim, um, dyw e ddim fel consistency jam neu jelly arferol. Nawr, mae'r un sydd gyda fi wedi wneud yn barod fan hyn. Fel chi'n gallu gweld, mae darnau gwyn wedi codi i'r gwyneb fan hyn. A felly gyda'r llwy bach debyg i hwn sydd â slats ynddo fe, dwi jyst yn mynd i tynnu fe wrth y gwres, codi'r darnau bach gwyn na oddi ar yr gwyneb cyn gorffen y jam. A wedyn mae hwnna yn barod i ddyn i'r jar. Ar ôl rhyw ddeg i bymtheg munud, a chi'n teimlo bod e yn dechrau, nag at yw hau, ond edrych fel petai e yn, yn barod, llai bethau esbonio fe'n well yna. Dodwch tamed, mae'r unig ffordd o checo fe, dodi tamed, ar blat oer, ok? Yy, dwi 'di ddod i 'wn mewn oergell neu mewn rhewgell i oeri fe, achos y beth ni am wneud nawr yw oeri'r jam i gael gweld shwt bydd e yn y pen draw. So os siwrne mewn cyffwrdd â um, bowlen neu plat oer, llwch chi weld pwy mor galed mae'n mynd i fod yn y pen draw. Nawr, bydden ni'n osgoi defnyddio bys, achos mae dal i fod yn rwym, neu galle fe fod yn rwym. A siwrne chi'n teimlo bod e'n ffurfio rhyw fath o crôn ar y top, chi'n gwybod bod e'n yn barod. 'Na gyd sydd rôl wedyn yw dod i fe mewn potyn. So mae gyda fi un potyn mowr fel hyn, fan hyn. I'r teulu mae hwnna'n berffaith iawn. Os chi'n mynd i wneud batch mowr, cadwch eich jam yn jars, rhowch golchad da iddyn nhw ar wres uchel, cadwch nhw yn y ffwrn falle tan fel bod chi'n gallu dod i nhw mewn i jar twym. A wedyn, 'na gyd sydd eisiau wneud yw troi'r gwres i ffwrdd, a gyda llwy mowr, os gyda fi un mowr fan hyn, i gymryd e mas. Byddwch yn ofalus, mae fe yn Dwym iawn, ok. Mae e bell dros 100 gradd, felly mae e yn llosgi. Felly, niwn a fe i'r potyn. Os oes potyn bach gyda chi neu bod chi'n am gadw'r jam 'na am gyfnod o hir o amser, defnyddiwch y darnau bach um, papur gwrthsain sy'n dod o'r siop yn bar ar gyfer wneud y job. Mae hwn yn rhy fach i'r potyn hyn, ond mae'n berffaith ar gyfer potiau arferol. Mae hwnna'n cadw'r aer i ffwrdd Dwrch caead arno a na chi potyn o jam i fwynhau unrhyw amser.